Һәм дә белегез, әннә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә йир йөзенә иң зур нигъмәт иңдерде, ул пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Һәм дә шуның белән ул күп кешеләрне туры юлга бастырды, ислам диненә. Һәм дә барчасы Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә табына башладылар. Чөнки шуның белән безнең була бәхетебез. Пәйгамбәрбез килде, безгә туры юлны аңлатты, без туры юлны белдек, һәм дә шуның белән әгәр дә без яшәсәк, шуның белән әгәр дә без үлеп китсәк, без керәбез Аллаһ Субханәһу ва Тәгаләнең җәннәтенә.

Тәти, минем халыкта, ди, аларга үзләреннән бер пәйгамбәр җибәр, ди. Шушы пәйгамбәр синең аятьләреңне аларга укыр, ди, һәм дә синең китабыңны аларга өйрәтер, һәм дә шулай ук аларга хикмәт бирер. Иннәк әнтә әзизул хәким, син көчле, кодрәтле, син хикмәтле. Бу беренчесе. Икенчесе, Пәйгамберебез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм килде һәм дә аларга кадәр Гайсә пәйгамбәр хәбәр бирде. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, Гайсә пәйгамбәрнең сүзләре, Я бәни Исраил, я бәни Исраил. Мин дин сезгә килдем һәм дә мин Аллаһ Тәгаләнең илчесе, пәйгамбәре. Һәм дә мин сезгә килдем миңа кадәр булган Тәүратта нәрсә язылган иде, мин аны сезгә килдем исбатларга, әйтергә, что ул китапта бөтен сүз нәрсә язылган иде дөрес диеп. Һәм дә шулай мин сезгә килдем, хәбәр бирергә, җиткезергә, әннә миннән соң килер пәйгамбәр, аның исеме булыр Мөхәммәд. Шулай ук пәйгамбәребезнең әнисе төшендә күргән иде, әннә Шәп биләле нур белән тулды. Һәм дә ул да хакыйкатьтә булды, кайчак Пәйгамбәребез туганда, әнисенең корсагыннан нур чыкты һәм дә шуның белән шәп сире ниләре нурланды. Вот шуның белән без күрәбез, әннә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җибәрде шул Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмне. Ә халык бөтенесе, Мәккәне генә алыйк, эт 160 артыгы белән потларга гына табына иделәр. Даже һәрберсенең өендә берәр пот бар иде, кайсыларга табына иделәр. Ләкин шул вакытта да бөтенесе белеп тора иделәр, Аллаһ Тәгалә бар, ләкин алар күбесе адашканнар иделәр, и шул потлардан шулай ук дога сорый иделәр.

Шулай пәйгамбәр дә үзенең халкысына әйтте, Сез, ди, шәһәдәт китерәсезме, ди, что мин сезгә динегезне тулысынча китердем. Бөтен халык хаҗилар әйттеләр, Да, диделәр. Аннары соң пәйгамбәребез бармагын күтәреп күккә әйтте, Я Рабби, Син шәһит бул, ди, что мне, мин аларга әйттем, алар шуны кабул иттеләр, что динне тулысынча мин сезгә китердем, ди.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд күрсәтеп бирде, ничек Аллаһ Тәгалә тели, чтоб сез Аны шөкер кылдыгыз. Бөтенесе. Шөкер кылу ул тулысынча буйсыну Аллаһ Тәгаләгә. Хадиска әйтелә, Аллаһ Тәгалә әйтә, Анда хадис кудуси. Аллаһ Тәгаләгә иң яратылган гамәлләр ди, иң яратылган. Ул фарыз гамәл. То есть нәрсә Аллаһ Тәгалә именно кушты, ул иң беренче үтәлергә тиеш. Әгәр дә син нәфелләрне эшләсәң, фарызларны калдырсаң, нәфелләр кабул булмый. Без шуны аңларга тиеш. Если кеше нәфелләр эшли, ләкин фарызларны калдырды, Нәфел, кабул тигез. Иң беренчесе шул хадиста аңлата, әннә иң яратылган Аллаһ теләге, гамәлләр, ул нәрсә, Аллаһ теләк кешеләргә фарыз кылды. Әгәр дә ди кешеләр шул фарызларны үтәсәләр ди, ә аннарысы нәфелләрне үтәсәләр тагы ди, Тони шул кешегә якыная башлыйм, ди. Әгәр дә кеше миңа әз генә ымәнса, мин анарга, анда этелгән шифр, бар, ике бармак ие кебек якынайса, мин сезгә терсәк кебек якынаям, ди. Әгәр дә сез миңа җәяү килсәгез, мин сезгә чабышып барам, ди. Бу, хадис булучы, Аллаһының сүзләре. Өснә бердәй генә эшләп, фарызларны калдырып, синең динең кабул булмый.

Значит, безнең шөкеребез кая? Бөтен шөкер хәзинебез Аллаһ Тәгалә безгә тел җиткерде пәйгамбәргә, пәйгамбәребез безгә ошаны бөтенесен аңлатып бирде. То шөкер кылу кирәк ошулай эшләргә. Именно ничек пәйгамбәребез безгә күрсәтеп бирде. Ә пәйгамбәр безгә нәрсә күрсәтте? Әнә без аның артыннан иярергә тиеш, ютәрергә тиеш бөтен нәрсә безгә тел. Пәйгамбәр Мөхәммәд. Үзгә аятьтә Аллаһ Тәгалә әйтә, Я Пәйгамбәр Мөхәммәд дип, әгәр дә шул халык синең чакырган сүзләргә җавап бирмәсәләр дип, то есть синең артына иярмәсәләр дип, белеп тор ди. Әнә шушы кешеләр алар үзләренең нәрсәләре артына ияреп баралар ди. Без бит әйттек, Что Аллаһ Тәгалә кешене яратты, намы. И һәрбер кеше нәрсәгә дә булса ияреп яши. Юктыр монда шундый кеше кайсы кемгәдер ияреп, кемнең артыннан барып яшәми. Бөтенебез кемгәдер карап, нәрсәгәдер ниеп, гыйбрәт алып, ничектер яшибез бөтенебез. Вот монда да шул ук язылган. Алар теләде пәйгамбәргә, әгәр дә, ди, алар сиңа җавап бирмәсә, сине чакырган сүзләреңә, значит, алар ияреп баралар үзләренең нәфселәренә, шәһәвәтләренә. И иң зур адашкан кеше, ди, анардан да кем дә адашмаган, ул шул кеше, ди, кайсы үзенең нәфсесенә артып барып тырмыша атлар. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең яратуы, Аллаһ Тәгалә яратуы, ул без үтәргә тиеш бөтен Аллаһ нәрсә безгә теләр, шуларның бөтенесен. Бөтенесе шунда гына керә. Ничек алар күрсәтеп бирделәр, ничек Пәйгамбәр тормышын яшәде, ничек намазларны укыды, ничек ураза тотты, шуларның бөтенесен без ничек Пәйгамбәр торды, шулай үтәргә тиеш.